Baasiga bono ekamana kogenderera engencho eyio. Bono abarwere bakamana gosoa bono. Abarwere ekero baare gocha Genero, bamana konyora abanto ko baichire, mpaka abande baumerana gesieri bakorera basireire ororo ebaranda abwo gose out patient basireire ororo. Bono abanto nonya nabakora emeremo barenge nyagetari abande. Nigo bare gotebia abanto ng'a, agotebia omoiri ng'a inki naki naki naki mora ng'a ng'a aye ng'a nomorwaire twarenta. Iga abori ng'a moche morwarigwe bwango. Momanyete bore ase ing'umbu, motari kogenda bore ase gose ng'a mokonye bwango ng'a mochie moike nka. Basi, ase engencho aria aria bono intwe eyarenge out patient bono abanto bakorwarirwa isiko tu, tebwati process ntambe lakini ere ng'a naende abanto aba bari gocha igaa bono bari gocha korwa bogera yonsi engima, korwa bokuria bari gocha general igaa.

Ng'anto gose n'abarai b'ecounty bang'ete gose bagocha kong'a gose bagocha gontigera ase eng'encho y'ogotamanya. Bas bono ekero ekio onye tari ekero togendete na gwatendia abarwaire ororo, abarwaire bakamana kobucha ororo bakaba abange sana ng'umba out patient, yaani workload ekabucha igoro, ekaba igoro mono sana. mpaka eya Mateneti. Mateneti ase gusii iga nero yaambete koba yare kobwati general, naende amatuko ande gochia yare kobua general. Basi bono ekero returns chiare buna kogenda Nairobi, egachia gotoka ng'a abarwaire abange ba HIV nabo bagotoka bare ore ore ase eng'umbu. Ee, naende aba malaria mbatoka oo, na amang'ana a Mateneti mbatoka ororo. mpaka ekero Omoambasada o Britain achete Kenya, ekero ataarerete nyansa Kisumu. Ekero are Kisumu nachete akama akonyora ng'a e-work load ye efacility eyio ya Jogoo nere ebwate abarwaire abange ba HIV na malaria. nonyemataneti naende, manya ng'a eserekari ya ng'umbu ya Britain mpaka eganchora kogenda ng'umbu gochia gotaarera chinyagitari chi'ororondore. Na ekero bachete ororo, omoambasada oyio ekero achete, omoambasada o Kenya oko representing Britain, ekero achete ng'umbu ekero ataarete ororo akanyora obochenu bore ase. ase akanyomba ako gatware, yaani enyomba eyio yarenge obochenu mbegete oo, obochenu bwa amache, ekeang'u, chinyomba chi'obochenu chire chinchenu na ekeang'u na ekeang'u. Manya mpaka bagateba ng'a bono igo batagete ng'ende ng'umbu inche korora chinyagitari chia ororo, ekiagera obokoreri bore ororo igo bore obuya. Manya ase, bono ase Kenya engima. Totebe ase East Africa engima ninchibe goika omo Africa nairetwe Britain gocha aroro ekero ekio, nonya ne chibi chianyene nimbwate ekero twachiete aro Britain twagetwe ororo ekero twagendete amasomo ayio buna ne workshop iga abwo gose seminar. Igo bono ng'a baria bagotwora endamwamu gose ribero ng'a ande ninche ngocha gotigerwa enyagitari na omogambi ore ororo bono, mbamanyeti eki bagokwana ekiagera na ogotamanya. Ekiagera onye getari eyio, ekero na ekero onye etigerete eserekari, ekero ekio na o- chiofisi chia eserekari chiare kobandora amang'ana ayio, tari inche bweka nare kobaa. Ah, naende baigo, ne abwo bande baria barenge ororo, bande oo mbaro, abange babo moyo bare. Eh, nababorigwe barobwo barangerigwe, nabo bagoteba ng'a. Inche nyagitari onde taiyo ong'ete bosa nkaira, kwansa ninche nachiete hasara bono korusia. Oria kanya otorire nkamoakana expenses chionsi chia kanya abekire oo, nkamoakana, nkamochaka koarosia korwa enyagitari rende. ebiasara nabwate, lakini bono nyagetari one anchete ng'a nainche ekonye abanto ensemo ya amarwaire. Ase eng'encho nkorora narenge ekero nare gosomba abanto abarwaire gochia kisi iga aba gochia gosonga iga, manya nonya na nonya na abang'ina abange nare korenta korwa chinyagetari isiko isiko. Kare tware goakana sinki eshiringi eshinki eshirini chioka chiare goakanwa kwamana ambulance yamana koenda koria omorwaire naba are, eshiringi emerongo ebere chioka manya. na chiokorejesta na chiro chiokorejesta. Basi bono egari yarurwe bosa, yachia koyia omorwaire. Ninyorete ekero nare korusinywa nabarwaire ande onsi ime ya Gusii, abande mbare nare korenta bosongo aiga ekero twaikire bosongo iga, bamana konyora abanto baichire isiko. Basi omorwaire omwe arakobori ng'a, Ng'aiga mwandete aga? ng'a imwendete iga iga iga iga amwendete iga na iga momoroche iga ninche nkonyeke iga iga buna abanto baichire barwire baichire iga. Basi bande bande abande nabo bare gontebia ng'a inche bono ng'ira ninke ase mwandu ase onye motageti gonkonya, rirorio ng'ira ni ng'ira ni ng'ira ninka ninchi gokwera ororo. Basi bono, omorwaire ore naigo, mpaka ekero nkoigwa akorera engencho eyio, ng'a ng'ira ninka nchie gokwera ororo ng'a bono nigo omotagete nkwe. Basi bono, abanto abange nigo bare kogania koirwa gendia, gendia nigo bare koirwa. Gandi gendia na abasongo bare ko abasista na abasongo barenge oo, na abanyagitari abasacha na abasongo. Bas, bono nabo nare kwerua mpaka namachiko tarenge ng'a nabaira naende igendia. Lakini inchi korora engencho omorwaire arerire, agoteba ng'a ngire inchi gokwera nka, ekero naigure bo mpaka inko buna bono omorero omong'ana kiaye. Nabo nare kwerua nerua namoeire omorwaire oyio mpaka agendia bagusie baye kwerwa kagendia. Basi gotwaikire egendia abwo iga, abasongo kobarorire egari ya amburensi yatenire isiko iga, abasista bamonyokani korwa nyomba babere abasongo. Bamonyoka n'etroli tokairoka ekobo ri'abarwaire, oyomo atang'aine omosista omosubati, na oyonde korwa magega. Baminyoka mpaka gocha ase amburensi ere, buna tokoigora omorango iga, banyora bambwatire omorwaire oyio mara mocha. bamobeka etroli igoro bamoira nyomba. Aye bono oborwari bwarengeo nigo bware koba etofauti sana ase eng'encho barobwo bono aria nemisheni yarenge ya SDA na abarwaire bono mbari kogenda mbare kogenda ao bange abarwaire bare gocha na abarwaire abange bare kwari korwari kare ekegusii bono mbare kogenda ao chinyagetari. Igo bono nka nkarora ama ngatwarera ama amayia ande abo ase abarwaire engencho eyio. Naki kiagerete nkarora ng'a tigenyegete inye tigere ntigere abanto ba Nyasae bakonye ekerogo kiane na inche, na abanto ba Nyasae bandetete mpaka nkaba ekinde. Igo bono igo bono ng'a erieta tari inche natebete ng'a tigere okubo, igo baria boka bachete koigoro aba eserikari nabwo batebete ng'a kobwatekana nerichiiko ng'a nonye nomonto omorai ogochakio omonwe bwoka. egento kebe iga ekorokwa erita riaye. Lakini bono aye okorete rende, ntokorusia erita riao ororo, korire ororo nari rikogenderera. Nigo inyorete nonya ne chikura chiria chia ekepindi eki giaetete, abaraigete mbare baruete Gusii iga iga bakagenda Nairobi, bagachia korusia erieta ria erieta eri riane ororo ng'a nki gekoira nyagetari ekorokwa erieta riane na nyagetari na eserekari teri yane. Ekero bachia too bagakanigwa ng'a eyio tekonyarekana ekiagera amachiko ayio ekobwatekana ne chirecord tobwate aa, nabo ne eserekari yaeteti bo ng'a tiga egenderere koba erita ri'oria oyechagete. Nigo akomanya buna enyagetari ya Oresi nigo chingaki echio yaigoretwe koba enyagetari y'eserekari, na omopiisi o Rugongo rwa Nyanza orenge omokamba, amo n'Omodisi orenge Omomasai. Lakini rende ng'a ekero bachaka koigora, bagateba ng'a, Ase engencho ninche mbatebete ng'a bakorire emeremo Kenya engima, bachire Kenya engima, omopisi orenge Nyanza, omokamba, na Omodisi oyo n'Omomasai. Agateeba ng'a, Batarire Kenya engima, lakini bana konyora omonto bw'ekegori kiane ochakie enyagitari buna eyio, naende y'abananchi ago akoa abananchi abananchi bagokonyorwa. Gose ekero nyechagete rende ng'a, nigo nyechagete buna eya serekari, lakini inche nkerwa korwa amariogo. Nkerwe kobeka abakori emeremo ninche nare kobabekao bare kare narigerie amabaga e chitraining banyore chilicense bamanyire oborwaria nkababekao buna chicasual worker iga nkobaakana igo nare kobakana chirubusaana ekero ekio na elunch naba abakori emeremo bokari batraineti mpaka abande moyo bare abande naende mbareo bare segasi ya eserikari batara retire bono. Basi, korende ekero bakonyara gokora ororo, aba ekero bachete koyeigora, koyetaarera koyeigora, nimbwate onye nebicha baagetwe ekero bachete oo. Igo mborobwo bateebete ng'a ase engencho enyegitari eye iga bateire bakora emeremo kia nyinge mobao na korora monto onde bwensi okorire egento buna eke iga. Bono igo togotiga egenderere nerieta eri iga, oyo oyeroseti kanchire bo. Ebati yagenderera ne rieta riaye, lakini Nyagetari neye eserekari ekoba. Basi korende bagateba ng'a kawaida omonto kakorete egento bono tiga agenderere ne rieta riaye, egere na abanto bande gose abarai gose abanto bande bonsi. Nabarobwo baranche korora ng'a nakonya abanto bamwabo gose abanto babo enchera ende yonsi.

enyagitari gose ntigerwe enyagitari eyio. Boigo nakorete emeremo ensemo y'oboagachi amo ne chisikuru buna kwerera. Namang'ana ay'oboagachi naro nateba ng'a ekero nare ekero nare emiaka emiaka esiti na hamsini na mbiri iga hamsini na tatu hamsini na ine iga naro ninkorete emeremo gochia ensemo ya Naivasha ase akorokwa Kinangop ase akorokwa Kipipiri Ase akoruka amache mazuri ninkorete emeremo abwo, na akoruga ninkorete ororo emeremo y'okoereria, naende na chikara echi chionsi. Igo tore gokora emeremo eria yonsi ekerenge ki abaikoi babwatete bonsi pi bakagenda gosiekerwa, bono ekero abanto bakabora bagokora emeremo. Basi rende, ekero ekio bono ntware konyora emeremo etari kokorigwa emeremo ende yonsi, igo nkegerere emeremo ero eyio amang'ana amagacho goetera ase ase emechie eyio y'abasongo, chifamu chi'abasongo. Basi bono rende ekero nacha gosiiga buna nateba ekero nang'ina nte gocha gosiiga igoro ching'ina nte nineteen fifty eight iga, nari inchete gosiiga iga, basi bono ekero ekio, nario omogaka Charles Musongo andigete emeremo iga iga minister of works. yoboaereri koereria mchengo naende erio nimanyete kogenda obogendia bas baadae nkatwara elicense naende nkachaka emeremo yobogendia ororo nimbwate edriving license buna nateba tokabeka elami korwa agwo igo rende ng'a amang'ana akoagacha nkayamanya goetera omosongo agoteba experience is the best teacher bas igo rende. Ekero, ekero, ekero ndororo, ngachaka egento nchagete ritang'ani kabisa ekero naigure ebiasara ebi twateba bia Chamuri's Stores. Bono ekero abanto bare kona gocha kona kogora ebinto kona koboria barenge ng'a nonyare ko supply sukari? Eeh nonyare ko supply chisukuru bono naende abande na abasongo bare koba abande na Abafrika batu buna bono Kurkisi school. na Saint eh, Mosocho Cardinal Tunga mm. Nyabururu eh, chisukuru echinene kabisa echio mm. amo nechinde ntainyore nonye nyanchwa mm. ngaki eyio eh, nechinde bono nabo bari gocha babori ng'a ntotagete omonto gosupply nonyare nonyare gotosupply gose amaguta gose chibando gose ching'ende ebinto buna ebio, basi rende nkanyara, Nyasae akang'a obobuya obwo, nkaba nkonyora ebinto ebi gosupply. Basi rende nabo nachaka tosupply chisuko buna Kisii school nasupplyete omono sana, aye naende bire bire, Kisii school naende bire bire, nonya ne nonya chindoche mpaka nonya esewage, buna abagacherete esewage ororo ekero ekio. Ekiagera nonya nekero ofisi eye iga y'ecounty ere bono ecounty headquarters ya Kisii iga, nigo yachagetwe nomogambi orenge ps Marehemu Omanga, nere engaki eye nere oyechagetie. Gose ekero aechagete ekero ekegancha nachakire ebiasara ebio bia Jamhuri Stores. Basi bono Abahindi baria bare koyiagacha econtract eria yaruete Mombasa, Abahindi nigo bagaita ofisi eria bono eria okonyora ng'a bono abaroninche ororo mbakomanya gose namanyete narenge oo ekero tibagokagera. Basi rende. Igo abaindi baare gokora emeremo nabo baare gocha mpaka eduka yaito bacha koroisia chindagera chindoa chiria batagete ebinto biria bigotwoka ororo. Igo tokamanyana nabo, bakamanya rende engencho eyio. Ogosupply chindagera, emechie nasupplyete na eyio, nonye nonye prisons, iga ang'u mbwe nasupplyete ororo. Ekero Kisii University egochaka, Kisii University eria, ekero ekio naende Peter Bliudi naare gokora. Omofisa orenge otenenete emeremo iga arwete Kisumu, Kisumu nere yarenge headquarters ya Ministry of Works. Basi bono ekero university egochaka ko agachora enyomba entang'ani kabisa nao nare gokora emeremo. Basi bono omoluya oyio naete akangira naende mpaka ase obobuluya, ngachika mobwate ase korosia enyomba ororo yaye yanka. Basi bono togachia tokamanyana nere. Bono ekero agantebia, Ndoche nokonyare ore gokora emeremo emiya, tari inche nare gokora, inche nare korigia chibundi naira chiachia gokora, rakini egento namanyete, okworokereria na ogosupply, eh, ogosupply, basi. Ase engencho eri negerete ase abasongo, aria ase amasambo 'abasongo, naende iga Minister of Works nkegerera ororo, nkarorera ororo ekero abaindi baroo. Basi rende igo ekero namanya gotenda emeremo ya omoagacho, omorwori oyio nere ochete onchagetie emeremo eyio bono. Kisi inwe bwasire ekero gochaka koagachwa kegima, nkore ntarenge abarwori agete bachaka koagachwa, rakini otumia erieta riane, ninchaeire. Base barue egete aba iga, bono twaba nabarobwo amo abwo bana korora naki emeremo yaito togokora. Basi bono abanto bagacha komanya bono goetera ororo. Bono nabo nchete ninyorete buna bono riokindo, riokindo ekero chiarambe chiachagete, chisecondary chiarambe ekero chichagete. Enyomba y'omohedimasta entang'ani kabisa, ninche, ninche naetwe nkae emeremo nkayiagacha enyomba eyio permanent ey'omohedimasta, enyomba entang'ani kabisa koba permanent ekiagera chiara mbaicho chiare gochakera chiprimary, ebirasi bia primary, lakini nonya enyomba y'omohedimasta etaiyo, basi igo enyomba ya- ya- y'omohedimasta yamache koorosigwa, lakini ekero eserekari yachete korwa ogokonywa okwo, Ninche naetwe nomorwoi oyio orenge Kisumu korwa western gose obo yare korwa Mumias basi nakayeng'a nkayeagacha enyomba eyio mpaka ekaera basi naende ngocha ere goetera omorwoi oyio oyio oyio naende iga iga mtc ekero yachagete chinyomba chire oro ibere chiabakori emeremo chiarenge chia staff quarters. Ninche nachiagachete chinyomba ibere. Chinyomba echio nonya chire nonya bono iga ngochirora ndore ekero ngoeta. Nonya chire ninche nchiagachete nchibweka mpaka ngachikora. Aya nonya na amache aria ng'a na KMTC, naro omorwayi orenge oo naende omoluhya, omoluhya oyo nonya bono are nare emeremo nonya bono iga are amatuko aria nare nakorwa nkoigwa. Ase omorio oyio ekero amanyete ng'a ninche nagakora chimpei chi'amagacho, naende akang'a nkamenta etanki y'amache oro ya plastic, etanki enene y'amache yare gosoa ase agwo ase chidomu chia MTC. Basi korwa ororo togocha ng'a noo Kari, Kari Primary, noo naro naetwe nagachete ebirasi oro ang'e bibere, ara kabere iga ebirasi koba gose mbine. Gose bitato bine iga. Naro nare koegwa buna n'econtract iga, lakini ere nabo nare kwerua mpaka nakooraba akabesa. Tware koegwa, nare koegwa nagasinini, lakini ase engencho y'ogotaka korosia oboamate gose erieta rigiya, inche nakora mpaka nakoora. Basi nyoo ne chinyagitari chinde nchire, nare koegwa akabesa gasinini igo, inche nerua nakora mpaka nakoora, nimanyete ng'a egento eki ngokora, na abanto baitaire gocha gokonya. Nero nakora mpaka nakora, naende bono tingoakanwa naende. Nyagetari buna bono getare, nyagetari bono buna amaiga, nabo nachikorete bosa, tari goakanwa. Ng'ai buna ne contract lakini ngokora, lakini goakanwa okwo kwabora. Bas rende lakini nainche nere naro ng'a nabanto ba Nyasae nakonyete rende tiga banye gokonyekera ororo. Igo amagacho namange ng'inyorete nakorete bono buna abwo Nyamemiso. Dispensary eye eye bono ere health centre aya nyama emisa abwo ase secondary ninyagache too nyama emisa eyio primary ninkorete amagacho ororo lakini abagambi baria barenge egetii nabo bare konsora bantebi ng'a gaki inche otokorire nyagetari eye iga yakwamire iga inche otokorire esukuru eye yakwamire aye iga bono omweri kende nkegochi giatoka nainche natiga igo rende ng'a. Nyasae natobwate, naende ng'a nabaanto ba Nyasae nabo twakonyire rende. Togocha nonya Mbobaracho, Mbobaracho yachagetwe nomoaka marehemu Nyachae, nere ekero ayekorire pi, lakini etarakorerwa finishing egatenena. Chibe chia CDF arwete gocha ororo chigakora emeremo eyio. Lakini inche abanto bakamana koonchocha bakandeeba, baganteba bono ng'aki gotware Nyagetari, Jogo. Intwe gogotiga togochandeka aiga, nonya nabagete aria nabarwao ne chidelegesheni baitebire, bagoteba ng'a intwe bono gototiga togochandeka aiga, egemayo tokobogoria abarwaire ne wheelbarrow mpaka epaara, ekiagera ne chigari inche arenge emiaka eyio ya kare chikoira abanto koira bwango. Bas, bono bono. Nere bagantebia, Rende inche okonye oo, bono ngakonye egekorokwa getare, nkayekora, ngakonye egekorokwa amaiga, nkayekora, naende inche bono nare gochia konya mpaka naende nayeigora yachaka korwaria abanto inche bweka omonyene. Narigia amariogo inche bweka, narigia kera egento kiagotumeka ime inche bweka. mpaka chimesa, ebirogo, kera egento, ebitanda na abekorero, eh, nagora mpaka chisindani, mpaka amariogo narenta naba- nababekera. Lakini ng'a rigiya ndaria narore cha buna abanto bare gochandeka nyagitari kare, naende ebarwere baria nateba nare gokoba gochi- gochi chinyagitari ekero nare kobaikia ororo, Igo baare gonsabera mono. Na ekero namoikire Nyagetari iga, baare gonsabera ng'a Tata o chikare. Ayio negati amange ay'omogaka Tomasi o Lesi anyarete goikerania chingaki chi'obokoreri bwaye, goika chingaki chinde na inde. Ninche Nyasae. Brian.